Nos ta den nos di tres parti di Trae Merdia pa awe djabièrnè tres di òktober binti binti sinku i pa nos ta un plaser pa nos ban kòmbersá ku Olga Job. No ta promé bia ku nos ta kòmbersá ku Olga i no ta promé bia ku abo tampoko ta mira Olga aki na television serka nos. For di siman pasá den selebracion di binti nuebe aña di Traimerdia nos a estrená un segmento nobo den e programa di Traimerdia caminda nos producer Sally a bini cu e idea hunto cu Olga nan dos a brainstorm y trece esencia holístico den e programa. Te men siman pasá tabatin e promé edishon di esencia holístico, ayera nos a mira e di dos edishon di esencia holístico. Anto nèt ora m'a drenta studio awe pa nos ban hasi e programa di awe m'a mira nèt den huki akí. grabashon di esensia. Olga, komo bo ta eksperenshando grabashon pa televishon? Sí, súper amazing, Nati. Mi ta hopi kontentu ku mi ta tin e oportunidat pa hasi esaki, pa hasi un demostrashon di un otro, un hòbi eigelik, un otro pashon di mi, ku ta e parti di instrumentonan shamániko, instrumentonan ansestral, ku mi ta tin oportunidat di siña hopi di e tempunan ku mi tabata biba den jungle na Méksiko, Anto mi a siña di e tribusnan, anto el a logra pa mi konektá mas ku mi mes, pa haña mas kalmu pa mi ser, pa mi bida, ku tambe eigelijk ta yuda ku e parti di e parti di nutrishon ku mi ta karga asina tantu, no? E parti di nutrishon, di kuminda, e parti físiko tambe. Dus e parti spiritual, anto e konekshon ku e sound healing ta yuda tambe ku e pilar di wellness, anto mi ta hopi kontento ku mi por kompartí esaki ku pueblo. Oke, oke. Sí, pasobra nos a ripará ku. ta diferente tipo di zonido ku ta sali for di diferente instrumento pero prome ku nos bai di esei mi ke mi ke sa kon ku bida den jungle tabata si na Mexico. Si danki am bo sa esei a pasa no tabata algu ku mi a plania pa hasi bo mi a biba hopi tempu na Merka enton na Merka mi ta da eigelijk traha hopi sesenta ora pa siman mi tabata tin hopi strès. dies dia fakansi pa aña, dus mi a biba kasi dieseis aña, anto tabata un momento kaba ku mi ta tin hopi strès, anto esei a afektá mi kurpa, mi salú, anto rei despues ora mi tabata rèdi, bo sa mi a bai studia bèk, mi a spar mi sèn, ora mi ta mi tabata rèbi rèdi mi a kwit, anto rei despues esei mi a hasi shete aña nomadic lifestyle, dus nomadic lifestyle ta un hende ku no tin adrès, ku ta biba dos tres luna akinan, un aña akinan, seis luna akinan, dus esei mi a den transkurso di shete aña mi a logra Biba na diferente parti na mundu. Mi tabata entre otro seis luna na Southeast Asia, na diesun pais cu tambe ta tin diferente videos kesei. Na riba Youtube boso a bawa diferente tipo di videos, entre otro e bar di Corsou cu a wak na Malaysia, anto esei tambe a pasa na television. Dus anto tambe diferente tipo di gruponan na Lombok, Indonesia cu nos a siña over di Corsou, Papiamento. Dus tabata echt un. Un experiencia hopi special pa mi. Dus esey a pone cu mi a crece cu hopi interes mas di conoce mas cosnan di tradicion. Dus cultura, tribus, di unda nos ta bin. Dus ora ey den transcurso esey mi ta tin mane un yamada echt pa mane bay Mexico. Des despues di covid mi tabata biba na na Europa e temponan ei mi a tin ègt un yamada pa bai anto mi a bai den den besindario di tulum playa del carmen pero e parti di jungle antora ei mi ta tin oportunidat pa siña ku e mayan tribes e aztec tribesnan dus ya diferente tipo di sonido ku harmonic sounds ku mi ta usa tambe ku mi voz diferente tipo di instrumento no di Mexico so pero rònt mundu tambe Algu ku mi a siña na Nepal, algu mi a siña na Perú. Dus kada pais ku mi a bai den transkurso di e añanan i despues ta lokual eigenlijk mi ta kompartí. Dus esei ta eigenlijk e parti por hopi interesante pasobra den jungle e ta siña bo ku eigenlijk nos no mester di nada. Pasobra bo no tin nada, bo ta bo sa bo ta bai tualet den Mondi bo ta drumi afó pero bo ta konektá. Kon kon bo tabata biba den un tènt? Sí, dus ta tin de bes en kuando mi ta bai ègt mi ta keda den e tènt, pero mi ta tin un apartamènt tambe ku de bes en kuando mi ta bai. Dus e tabata on en off, so semper mi ta tin tòg mester un tiki balansa. Pero ora mi ta bai a nan nos tabata hasi glèmping. Dus glèmping bo bo ta eigelik ta tènt, dus kampeer, pero tòg bo tin un tiki lus, un tiki bo sa tòg e ta nètjes. Dus no ta manera muchu rò, pero mi a yega bai den muchu rò tambe ku Ta un tent asina den jungle pero ya nos mester ta cauteloso tambe pasobra den jungle tin jaguars tin diferente tipo di animal cu bo mester Olga Olga si si pues den prome mi ta wak ne con nos ta bai esaki pero ya nan tin nan parti den jungle pero ta cera entonces tin echt mane bewaking hopi bia nan ta pone bijvoorbeeld security cu diferente pistol cu nan ora nan tende e jaguar nan ta pone nan ta tira e pistol pa mane yag nan pafó. Dus tin diferente téknika ku nan mester usa pero bo ta den djengel. Dus e parti mas bunita ta bo ta ègt konektá ku naturalesa. Dus naturalesa tin un energia asina poderoso ku hopi bia den e revolushon ku nos ta biba, nos ta biba paden, nos ta nos ta bai ofisina, bai kas, nos ta ègt den naturalesa. Dus esaki a ègt yuda mi pa komprondé e poder ku naturalesa tin anto kuantu e por papia ku nos. Pero nos por sigui konektá ku esei. Anto vooral na Kòrsou nos tin nos playanan, nos tin nos beach, nos ta hasi hopi outdoors living kompará ku otro paisnan na na Europa ku Merka ku otro pais. Dus ta un oportunidat pa nos konektá mas ku nos mes tambe akinan. Pero el a yuda mi ègt komprondé e poder ku naturalesa tin anto kuantu e stima nos, anto kuantu e por apoyá nos pa nos haña lokual nos ke. Naturalesa por ta rabiá ku nos tambe, Olga? Por pasa, por pasa. Pas tantu, mi ta, mi ta, ora un hende a higi puntra mi esaki, mi ta bisa ku manera i historia ku nos a tende di e sinku muchanan, òf ta kuater muchanan ku a sobrebibí na den jungle di Colombia pa kuarenta dia. Tin un eigelik un Netflix pelíkula over esei ku yama Lost, Lost, Lost Children. Anto, nan ta splika einan kon dor ku e naturalesa kier a protehá e muchanan i no tabata pone ku nan ta por a haña nan. Anto despues a resultá ku e e tata di e yunan tabata abusá di nan, anto den transkurso ku nan tabata lòst e kue a bin klara. Dus tan tin ku esaki no a klara, naturalesa tabata ègt blòkea e armiesnan, dus e e hendenan ku ta bai nan mes ta konta, si nan ta nan mes ta konta, dus nan ta tin e army, dus e e. E soldatnan anto ta tin e hendenan di e aban bisa e tribu tambe, dus e e indigenasnan men te men, nan a uni pa nan bai buska e yunan, pero nan a haña nan ku un hopi turbu turbulencia, dus a blokia nan, nan a bira malu, despues ta tin tormenta, direpente tin solo, direpente bo sa bo ta mira un storm ku a basha nan abou, dus ègt manera nos ta yama nan supernatural events ku a stroba nan haña e e muchanan, pero despues ku A sali na kla ku hopi orashon ku usonan di medisinanan di planta manera ayahuasca ku esenan e indígenasnan a logra konektá pa sa ki ora i unda e muchanan ta. Anto asina a logra ku nan a haña e muchanan. Dus sí, naturalesa por ta rabia den un manera ku e ta protehá nos, pero sí, hopi poderoso. Pero e por yuda nos tambe. Sigur. Bo a get in touch ku e indígenasnan? Sí, sí, hopi sí. Con esaki tabata? Con, Sí. con mi tin cu imagina? Sí, sí, sigur. Am, sowieso ora mi a yega México, bo ta yega Playa del Carmen, dus tin konekshon. Mi ta tin un amiga di mi ku ta, ta- tabata biba einan, òf ta aina biba einan. Anto ora e el a konekta mi ku otro hendenan ku tambe ta manera así sound healing, meditation, yoga, tur eseinan. Anto. Un aspecto hopi importante pa nos papia erover ta cu bijvoorbeeld Tulum of Playa del Carmen ta conoci como un wellness destination. Dus hendenan ta bay eyna nan pa nan conecta cu nan mes, nan ta haci retreats, breathing techniques, nan ta haci silent retreats, meditation, tur eseynan pa yuda nan heal. No aspecto di solamente fisico pero e parti mental, e parti spiritual y e parti emocional tambe. Dus nan ta conoci como un wellness tourism destination. Dus ora bo yegi nan bo ta conecta caba cu ene ta haci crystal healing, e otro ta haci sound healing, e otro ta cu plant medicine. Dus bo ta haña bo den e comunidad anto di asina een cu een bo ta ser reconoci. Anto mi a ser reconoci cu un di e shamans nan cu ta den jungle anto el a invita mi bin conoce su famia nan cu su yunan. Despues ora mi a cuminsa train cun'e pasobra mi a haña cos hopi interesante. Dus mi a cuminsa. Bo sa, mi tabata hopi interesá pa konosé tur e plantanan, dus ora i a kuminsá train kuné, despues di nan ora mi a keda anto siña mas. Dus es ègt orgánico henter e proseso a pasa, pero dor den un wellness destination. Entonces sí, eigenlijk tambe nos ke krea na Kòrsou. Esei ta algu ku nos ta hopi bezig kuné hopi aña kaba, ku pa nos krea Kòrsou e wellness destination. Pasobra Kòrsou tin su nòmber, e tin su poder, anto ya, esei ta un industri Billion dollars awoki ku ègt nos por no solamente pa ku e sèn pa yuda komunidat pa yuda e pueblo pero e intenshon mas grandi ta pa nos por yuda nos hendenan nos mes anto nos hendenan anto obviamente si nos yuda nos hende ku nos mes ora nos por yuda nos pais tambe. Sigur sigur pa nos bin bak riba e teknika di sound healing, kon lo bo por deskribí nos televidentenan kiko ta sound healing? Sí, sigur, sigur. Nos kurpa tin diferente frekuensia, diferente fibrashon. Dus si nos wak nos sèlulasnan, paden di nos sèlulas nos tin atoms òf maitokòndria, anto esaki ta fibra. Dus energia no por wòrdu destruí, e por wòrdu kambiá solamente. Hopi bia bijvoorbeeld ora ora nos ta negativo por ta e persona ta fibra den un fibrashon diferente ku hende positivo bijvoorbeeld. Nos ta sintié, nos ta sinti ku un kos ah e persona aki su vibe no ta bon òf un otro sí su vibe ta bon. Dus nos kurpa ta kuminsá ku e frekuensia ku e fibrashon. Entonces ora nos usa cierto instrumentonan, nos tin diferente tipo con den e e episodiosnan di Residencia Holístico nos ta splica, ta yuda nos frecuencia eleva dor cu ta duna diferente hertz of megahertz den nos curpa cu ta yuda e frecuencia di e di e awa cu ta biba den nos curpa pa balancia. Nos curpa ta setenta pa noventa por ciento awa. Dus ora esaki fibra e ta bin recalibra, e ta bin bin balansiá. Si nos wak e manera, e a bisa e tema di siensia, tin dos diferente tipo di nervous system of sistema nervioso. Nos tin nos sympathetic nervous system, anto nos tin nos parasympathetic nervous system. E sympathetic nervous system ta e parti ku nos ta yama fight or flight response ku ta e stress response. Dus, ban aki, nos tin kurësh, nos tin ku hasi kiko, ban kiko, bo sa bo ta hasi tur cos pura pura anto bo ta cuminsa a sinti bo tense, bo sa stress, dolor, hanshá. Anto esey ta pone cu stress levels nan den nos curpo of cortisol levels pasobra nos ta yama ta subi. Anto esey por causa hopi problemanan di salud. Salud mental, salud di curpa, esaki por bin manifesta como un disease, un illness, un malesa den curpa dor di e fibracion di stress. Awor, e bon notisia ta ku nos tin e otro un banda ku yama parasympathetic nervous system òf sistema di nervio parasimpetátiko. Anto esaki lokual esaki ta hasi ta e ta aktivá ora nos relahá. Anto ora nos relahá e por ta ora nos ta respirá profundo ya einan bo ta sinti kaba. Nos por keda un par di dia sin kome, un par di dia sin bebe pero nos no por keda un par di minuut òf sekonda sin respirá. Dus respirashon ta nos kuminda mas importante pa nos bida. Dus via respirashon, nos por hasié via afirmashon, afirmashon ke mene ku nos ta deklará, tur kos ta bai bon, òf mi ta bai logra, òf mi ta mi aunke mi ta strès mi mi ta mi ta bai kontentu, òf mi ta bai krea mi un dia felis, aunke bo tin strès. Dus deklarashon nos ta yama afirmashon tambe por Activa parasympathetic nervous system. Nos tin e sound healing, sound healing ta diferente tipo di instrument cu ta duna diferente frecuencia anto vibracion mane muziek en general. Anto esey tambe ta pone cu nos parasympathetic nervous system ta activa. Entonces aki ta pone cu nos relaxation response ta activa. Antora ey tambe cosnan mane meditation, oracion, por ta conecta cu naturaleza, bay laman, Cana, si ehersisio tur esei ta pone cu nos ta activa a parasympathetic nervous system. Tin un estudio hopi hopi interesante cu mi ke comparti cu ta e estudio di Dòkter Herbert Benson cu ta un dòkter di Harvard cu a haci diferente tipo di estudio pa wak con ora nos activa e parasympathetic nervous system con esaki ta crea algo cu e ta yama relaxation response pero tambe spontaneous remission. Spontaneous remission ke men ku nan a hasi diferente estudio ku ta demostrá ku ban bisa un hende tin un malesa terminal, des un kanser òf nan tin diferente malesa ku dòkter a bisa nan no por yuda nan mas, ku ora nan aktivá mas e parasympathetic nervous system nan a bin heal di vanzelf. Dus nan e un spontaneous remission, dus e kos a reverse anto nan a heal. Dus ta hopi interesante e estudio ei pa pa look into. Pero esaki ta ta remind nos ku nos tin ku aktivá mas tantu nos parasympathetic nervous system. Nos tin ku alou tambe un balans ku ora bo yega kas bo ta relax, bo ta trankilisá, òsèf bo ta purba konektá ku bo mes, konektá ku naturalesa, tur esaki ta yuda pa nos konektá mas. Yammer ku mi mi ta den programa riba Djaweps ku mi no por disfrutá di e segmento. esensia holístiko. Kiko lo bo bisa un televidente ku ta ku ta mira e programa tur djaweps? Anto e esensia esensia holístiko a kuminsá, kiko e tin ku hasi pa pa e pa e e tin resultado serka dje? Sí, sigur sigur. Hopi bon pregunta. Aha. Souiso esunnan ku no ta logra wak, nos ta ponele despues riba mi wèpsait, riba mi YouTube. Entonces e ta lèuk pa pa bosan wak òf Facebook. Pero den e episodionan mi ta guia e persona. Dus nos ta hasi respirashon, mi ta hasi demostrashon di e instrumentonan, hopi bia mi ta bisa nan sinta règt, sera bobo. Dus nan ta bezig ta eksperiensiá e e eksperiensia di e sound healing e momentu ei. Dus ta algu ku nan ta siña kon pa hasi, pero souiso na kas si bo mes ke sigui hasiele, bo por ban bisa hasi sonido ku bo stèm, ne. dus ègt manera, e i tur e vowelsnan tambe ta yuda pa relax e parasympathetic nervous system, so e sou respirashon tambe ta hopi importante pa tene na kuenta, nos ta bai sigui hasi diferente episodionan p'esei tambe pa siña kon pa respirá. Anto ei ya lokual nos ta siña den e episodionan pa nan practice lokual nan por, aunke nan no tin instrumento pero si nos ta papia over kon pa bo e ekilibrá esaki den bo kurpa, kon pa bo por sigui hasi elei. Anto Olga ta hasi esaki pa un crowd tambe of pa hende individual? Si, si, souiso awo ki nos ta hasi mas private ceremonies, dus mas priva, un of dos persona of pero grandi tambe depende kon, dus si nos ta hasi den bia tambe nos ta hasi publico, ku bijvoorbeeld nos ta hasi cacao ceremony of diferente sound healing ceremonies tambe, de laster ei nos ta hasi una shete boka ku nos ta hasi un full moon ceremony ku sound healing dus diferente biaha nos ta ofresé públiko pero awor aki nos ta hasi nos ta offer private ceremonies òf pa events pa fiesta pa bridal showers tin diferente manera ku un hendenan ta us'é òf pa hasta pa korporativo tambe no awendia nos ta hopi kompanianan ku ke kuminsá inkorporá kosnan interesantenan aki ku por yuda no solamente empleado. personal, nan bida personal, pero tambe pa nan trabou pa nan ta mas felis, kontentu, anto mas stabila. Sí, sigur, sigur. Bale la pena ora un dueño di trabou ke invertí di e forma ei den su empleadonan. E ta hopi importante. E ora ei e esensia holístiko ta pasa tur djaweps, televidente. Nos no por bisa eksaktamente e ora, pero esensia holístiko ta pasa Mas o menos bani mitá di tres, tin ora kuarto pa tres. Anto e ta hopi importante pa manera Olga bisa bo ta ten un ambiente trankil pa bo por realmente saka benefisio for di loke ku Olga ta presentá. E e music terapi aki bo por kompar'é ku un religion? Sí, ta hopi interesante preguntanan ku hopi hende ta ta hasi mi. Semper mi ta bisa ku kada religion ta algu personal pa kada persona. Esei semper ta wòrdu respetá, esei ta algu tambe ku mi ta bisa lokual ta bo personal spiritual practice hasi mas di esei, pasobra esei ta bon pa abo, paso esei ta lokual abo ta gusta, anto lokual abo sa ta mihó pa abo. Pero si nos wak tur e religionnan eigenlik nan tin sonido, tur bèlnan, hopi misa of zout nan tin bèl, nan tin bivoorbeeld campanas, den kasi tur religion budist, manera dor ku mi a purba Of nan logra bia den tantu pais asina y dus nan a logra conecta cu Hinduism, Buddhist, o sea, open minded pa por compronde kico nan ta haci, dico nan ta haci, anto casi tur tin sounds. Anto nan ta compronde, anto nos ancestors nan tambe, nos Indian nan tambe tabata usa hopi instrumento, anto den e episodios nan mi ta splica tambe pasobra hopi di mi instrumento nan ta ancestral. Dus ta cosnan cu bijvoorbeeld ta bini di Amazon, di indigenas nan, di cosnan di hopi aña, no. Anto si nos wak bon,

Fo'i di tempu di tempu promé ku religion a kuminsá kaba, nos ansestorsnan tabata komprondé ku sound ta un manera pa relax anto konektá bo mes ku naturalesa, anto ku bo divino ser, whatever that means to you. Dus si abo ta Papa Dios, esei ta yuda bo mas ke esei. Si ta un Budes, esei ta yuda nan konektá ku nan mes. Divino ser ku tur rèspèt, anto ku tur armonia i pas, pasobra ta hopi importante pa nos respetá tur religion, anto esei ta algu ku ta hopi importante tambe, pero ta un algu básiko pa nos aktivá. E parasympathetic nervous system. E mene ta completamente los for di religion. Si, colecto, si. Ok, Sigur, sigur. Un televidente ta puntra, Bon tardi, puntra e juffrouw si bini un crisis di hamber na Corsou. Esta no tin casi importacion di cuminda for di exterior. Nos lo por sobrebibi den e mondinan di Corsou? Anto e ta pone tussen haakjes conociendo poco animal pa consumo den nos mondinan. Bon pregunta. Nos a hanta ultimamente ku e situashon ku ta pasando ku Venezuela ku Amerika, ta algu ku mi a kuminsá lesa mi di manera, oke, kiko ta algu kon nos por prepará nos mes, no? E bon notisia ta ku nos ta biba den un pais ku nos ta nos tin kalor henter aña. Nos tin hopi kos ku ta krese na Kòrsou. Anto hopi den mi charlanan di nutrishon ku mi ta hasi nos ta papia hopi over di esei. Kòrsou ta un pais ku tin hopi diferente tipo di mata i yerbanan ku ta yuda nos ku diferente aspekto di nos kurpa. Si nos wak bijvoorbeeld moringa, ta un superfood cu ta yuda cu tur soorti malesa, si bo tin presion, si bo tin cholesterol, si bo tin sucu, e ta yuda cune. Nos tin noni, noni fruits, aunke e ta hable stinky, tin un manera cu bo por traele pa e smaak dushi, si bo kier sa con ta sasey, riba mi website bo por wak e, olgajob dot com. Noni, bo por traha juice, masha bon mes pa bo curason, energia, anto tambe pa bo focus. Nos tin beforbel papaya. Papaya tambe ta krese na Kòrsou kasi henter aña. Papaya ta hopi bon pa nos digestive system, e ta yuda nos tambe ku nos serebro e dor ku e tin asina tantu vitamina C i anto diferente tipo di enzymes ku ta yuda nos microbiome ku ta nos goeie bacterianan pa yuda nan krea diferente hormonan ku nos mester. Si nos wak koko, koko tambe ta krese rònt aña. Awor e pregunta ta Nos tin sufisiente pa tur hende? Esei si, nos no sa aina, pero ta un bon oportunidat pa nos sigui konektá ku nos kunukunan, ku nos hòfinan, por bo a kome mas lokal, ku baidawei ta mas barat ta, pasobra ora nos kambia nos lifestyle, nos kome mas saludabel, ta hopi importante tambe tene na kuenta, si, e preis ta bai subi, pero si nos kumpra mas lokal, e preis ta ta baha hopi, ta mas mas ekonómiko. Plus, si nos kome mas lokal, e kosnan ta mas Fresh, anto mas fresh e ta, dus ban bisa menos tempu e tin ku nan a kit'é le for di e planta. Ku bo a kom'é, mas vitamina bo tin. Ban bisa nos ta importá hopi di Merka ku Hulanda. Kada dia ku pasa ku e kuminda no ta den nos boka ainda, kuarenta por shento di nutrishon e ta pèrdè. Kada dia? Kada dia. Te men el a pèrdè? Praktikamente. Kompleto. Praktikamente. Anto poko dia mi a kompra un apel organic. E ta sma casi nada. Mi ta mira, no ta compara cu un apel bijvoorbeeld cu mi ta come na België den e temporadan aki. Pasobra aki ta temporada di apels cu pera, kende storia asina. E diferencia ta hopi grandi. Dus nos tin cu com cuminsa conecta mas cu nos nos teranan. Hopi fruta, hopi berdura, nos a komkomber, ki mas tin na Kòrsou? Tin pampuna, pampuna tambe ta algu cu por yena nos, por duna nos tambe hopi. Hopi ta cos cu nos por crea Kresé den nos kurá tambe. Sí, sigur, sigur. Pues ta un portunidat pa nos konektá mas kuné. Anto, algu ku ami mes personal ta mente ta hasi, mi ta kumpra hopi fo'i ku no ku ku hòfi nan. Dus esei ta bon pasobra por e ta algu natural, mi ta sostené, e ta organic, natural. Menos pesticida. Korekto, korekto, sí. Dus hopi importante. Pero pa ku e animalnan, bon, awor ki nos tin kabritu òf goats, nos ta mira sheeps, pero no masha manera, bijvoorbeeld

E industria cu nos tin hopi bia luz ta wordo traha di mercury of nan bisa hasta un volcano por ta a spit out e mercury ento esaki ta end up den nos laman. Anto kico ta pasa ora un pisca ke ta come come come en a bira grandi dus nan ta higher in the food chain esey ke men cu nan tin mas heavy metals dus ora bo cumpra e size mas chiki dus bo cumpra bo a bisa e pisca cora of e drado mas chikito esey ke men ke tin menos mercurio cu esun grandi Pero ta hopi bon pa nos come piscado di Corsou foral ke ta fresh nos cushine dus e algo cu nos por haya no no ta di tera pero algo di laman anto ya galiña tambe tin hopi hofi tambe awor tin tambe nan papia over di galiña galiña cu ta organic cu ta natural esun mas importante pa cu galiña nos ke usa galiña cu ta pastured pastured ke men cu e galiña aki a haya oportunidad pa e core pafo Kore bai bien, e no ta den un cage será, el a haña solo, el a haña vitamina D di solo, e webonan tambe hopi bia e e hel ta mas hel, dus e tin hopi mas nutricion aden, compará cu galiña cu nos ta por ta come diosa di unda, e ta geneticamente modificá, nan a spuit hormonen, antibiotica, steroids, entonces tur esey tambe por duna hopi problemanan di salú den nos curpa, dus ta hopi importante pa nos come fresh, local, anto tambe den season. Si algo a kresé awor aki ta pasobra nos mester di dje awor aki. Juist. Nan ta bisa ku den bo kurá ta krese e loke ku bo mester. Korekto, sigur sigur. Hopi bia, no? Hopi bia, si. Anto ta tin un studio tambe ku nos a mira, ami ku mi mentorsnan, David Wolf, nos ta mira tambe kon beivoorbeeld ora bo planta un simia, anto despues e mata ei ta krese pa e personanan spesifikamente, Anto diferente ban bisa e tin mas vitamina B of e tin mas vitamina C compara cu otron cu ta mescos, anto ban bisa e persona ey ta tin mester di mas vitamina C. Dus cosnan asi nee. Dus hasta bijvoorbeeld si nos wou cos na manera tabaco, tabaco ey geluk tin mal nomber door cu el a bira sigaria, sigaria ta hopi malo tur e quimico, e nicotina tur esenan bad for you. Pero e planta tabaco ta un planta hopi hopi nutritivo anto ta hopi spiritual, nan ta usa e hopi den jungle hopi E shamani kosnan ta usa nan pasobra ta un un planta ku ta konekt yuda bo konekta ku bo divino ser. ta ta tin un historia ku nan a konta nos ku den un huki di kas des den jungle den huki di kas kada be persona tabata bai na e huki ei bai resa. Kada be ta bai resa kada be ta resa despues diripiente un par di aña despues un tabako a kuminsá krese na eskina einan na manera pa tende e orashonnan. Dios a sita kos asina di naturalesa ku ègt nan ta sinti kiko ta rònt di bo. Anto si nos wak e parti sientífiko, semper mi ta gusta tambe e parti sientífiko, biforber un koko na Kòrsou ku ta krese henter aña. Koko ta algu ku tin hopi elektrolidas aden, e tin probiotics, e tin hopi potasio ku ta yuda nos ku ta biba na Kòrsou ku nos ta soda henter dia, e ta yuda nos replenish e lokual nos ta pèrdè ora nos ta soda. Dios ta, e ta krese eigelik pa nos. tur kos ku ta krese rònt di nos ta krese pa algu. Nos p'esei ta hopi importante nos kome lokal, season leaders, lokual ta kresiendo awor aki, anto tambe locally grown, dus ku e ta akinan fresh, no? Oke. Esei ta importante. Oke. Wou, nos a haña henter un rekuento. Tin un televidente ku ta un tiki kurioso. E ke sa kon kon bo a hasi, kon bo a hasi biba na Mèksiko finansieramente? Oke, hopi bon pregunta, si. Bon, Mi a studia, mi tin un Masters in Business Administration, dus esei ta lokal mi a hasi, mi a studia òf mi a traha as a process analyst, wellness ambassador paupia na Merka. Anto despues mi a disidí bai riba mi mes, dus e ora mi a disidí bai riba mi mes mi a kuminsá mi online programs, anto online consultation. Dus esei a permití mi ku mi tabata work and travel at the same time. Dus bijvoorbeeld mi ta tra den dia, despues atardi mi tabata spend time ku nan of omgekeerd tin bianochi mi ta tra, entonces den dia mi tabata ku nan. Dus ya, internet tabata hopi bon aspecto di esei. Enton mi a create un online presence ku mi no ta tin ku ta eigenlijk presente na un lugar. Dus esei ta lokual a pone mi. Logra siento ya mas par mi sèn tambe pasá obviamente ora bo bai biba den jungle bo no ta kumpra tas karo bo no ta bai kome karo bo sa bo ta spar sèn eigenlik den un manera di papia tambe dus bo ta biba ku masha tiki e señor aki a skucha lat e ta bisa mi ke pa e duna mi un tip kiko ta bon den mi menopausa mi ta skucha prome ku mi bai òf kita for di televishon e sea yerba òf vitamina Sí, hopi, hopi importante. Un tópiko ku kasi tur dia hende nan ta puntra nos na nos shòp. Nos tin un shòp na Curaçao Wellness Shop. Anto kada bia ku nos, nos, mi tei, nan ta puntra mi over di hòrmono, menopous, fertilidat, menstruashon, potensia, hende hòmber tambe, hende muhé tur dos. un kos hopi importante pa komprondé ta ku dor ku nos ta biba den e parti di evolushon awor aki, hopi kos tin kímikos, heavy metals, tóksiko, shampu, habon, perfume, tur esei nan ta pone ku nos ta yama nan endocrine disrupters, dus nan ta nan ta stroba e e manera kon e hormonanan ta komunika ku otro den nos kurpa. Dus obviamente nos no por evitá pa nos keda sin a usa e kosnan, pero un kos poko poko ku nos por kuminsá usa, ta usa kosnan mas natural, dus pa ejemplo ora bo limpia bo kas bo por usa Limpia ku vinager òf ku borax, kosnan mas natural. Òf ora bo ta kome ku bo usa mas yerba, fruta ku bèrdura en general. Pero si nos wak e parti di yerbanan ku por yuda ku hormonan, e un di esunnan mas popular ku hopi hende a konosé ta maka. Nos tin maka kòrá, maka hel, maka pretu. Tuvalig awor ku mi tabata na Perú tambe un tempu, studiando ayanan ku e Shipibo tribes nan. Anto mi a trece maca den anto e maca ta hopi hopi interesante hopi poderoso e maca ta pero esey ta hopi interesante pa pasa tin un cu yama tribulos teresteris cu nos ta yama anglo na Corsou si anglo ta crece na Corsou pero ta hopi dificil pa procese dus pero anglo ta hopi bon pa potencia pa hormonen pa energia pa immune system tambe hopi bon pa yuda stabilisa e hormonenan Tambe ta hopi importante pa nos limpia nos higran to limpia nos kurpa. P'esei nos ta papia hopi over di nos nos detox programasnan. Pasobra ta hopi importante ku animal nos limpia e higran to rimpi e tripa, e kurpa por bin prosesá e hormonanan hopi mas mihó. Anto nos higra ta un un bunita, ban bisa koe shushi den nos kurpa pero nos no ta sa ke shushi. Nos ta importante pa nos tuma tempu pa nos limpia e kurpa. Pues hopi hormonen ta wòrdu kreá den higra. Tin diferente kos ku nos por kuminsá hasi. Promé ku nada bebe mas awa. Awa ta hopi importante, nos ta flush. Via via bebimentu di awa. Anto make sure ku tòg e kalor ku nos ta kansa hende ei, lag'é kansa bo de bes en kuando. Soda tòg, pasobra ora nos ta soda nos ta saka hopi heavy metals hasta tóksiko. Abo por usa awa kayente, pone silantro òf peterseli, tambe ta yuda detoksifiká e kurpa. Kome mas blachinan bèrdè. Blachinan bèrdè tin un pigment ku nos ta yama klorofil, anto esaki ta pone tambe ku e ta limpia hopi di e bad hormones, e bad estrogen, bad progesterone, nos ta yama nan faito enzino estrogens, tambe ta yuda limpia esei. Dus tur kos blechi, sòru pa tur dia den bo bida bo tin òf un green juice òf bo tin un, a bisa wòrmus ku ta krese na Kòrsou òf spinaci tambe bo ta haña na Kòrsou, riba bo ta yo ku bo ta bo tin e balans ei sa me ta yuda hopi. Tin hopi mas, tin hopi mas, tin wild yam, tin horny goat weeds, tin diferente tipo di yerbanan cu por yuda tur e medicinal mushrooms tambe, chaga, rishi, lion's mane tambe ta masha masha bon mes pa hormonen. Tin varios cos, tin varios cos cu por haci. Nos ta wak hendenan cu ta tin hopi issues cu hormonen cu ta bin stabilisa completamente. Dus di un par di cambio aki y aya, dus nan ta siña hopi di esey den nos detox programa pero e ta algo cu por bin stabilisa. Anto algo cu nos mester acepta tambe Nati, paso Hopi bianan manera ai mi tin menopauze no ta un problema un condicion pero ta un cos gewoon cu tur nos tur hende muher ta pasa of lo bay pasa aden anto ta algo cu nos tin cu gewoon manehe den un manera pa e bay mas stabil anto mas natural posibel dus tin diferente estrategia mas mi por sigui pa vender dia over di hormone pero tin un manera tambe cu bo por fast di una di un manera of otro based on your cycle tambe cu bo por balansea bo estrogen cu progesteron tin diferente tecnica pero e ta posibel si. Sí, bo biba un. No wori televidente nos ta laga bo sa un djis aki unda bo ta e Olga. So no ya na cuminsa puntra caba con mi podria tene contacto cu Olga esey nos ta bisa bo na final. Mi tin un palo di mespel grandi den mi cura. Kico ta e beneficio pa mi? Un televidente ta puntra. Mespel ta algo asina bonita e ta bin di e famia Sapote. Hopi bia bo sa misa si bo sa conoce pero biforbel na Miami anto usa mamey. e fruta fruta de mamey batidos de mamey mane cubano nan ta yama nan tur esaki nan ta bini di e famia sapote anto esa mi famia di sapote ey ta hopi bon pa balansea nos ban bisa nos suku pero at the same time e suku por ta haltu si pero ta un suku natural dus bivoorbeeld nos tin fructose dus bivoorbeeld bacoba ta haltu den fructose pasaba mango tambe Mespel tambe por ta haltu. Entonces si bo ta wene cu ke baha di peso, mi ta bisa si no usa muchu mespel, of si bo ta bay usa mespel mes, make sure cu bo ta bay haci ehercicio anto pa bo bay kime'le. Pasobra e ta duna nos e energia, e glucose, pero ta importante pa nos kime. Tal bes e eigenlijk, hopi bia e energia di e frutanan aki tey ta pa duna nos. Nos energia pero nos tin cu bay kimia si nos no kimia ora y por ta bay stroba bo aja ta bira vet y ta pone cu bo no ta ba pero mijo bo haci asey en bes di cu bo haci un ice cream en bes cu bo bay come un mangel of un bolo entonces ta hopi importante tog pa nos conecta cu e frutanan mas natural cu ta duna nos tog e nutricion e vitamina y mineralnan compara cu otro cosnan cu tin sucu cu ta completamente procesa entonces e ta pone bo cu bo ta gorda dobel paso e ta slow down bo metabolismo so nos curpa mester e nutricion manera un auto mester gasolin nos mester e nutricion di e fruta y verdura nan pa nos por sobrevivi entonces por lo cual ami ta bisa wende cu tin mespel lo cual ami lo haci ora nan ta hecho cuenan corta nan pela nan fris nan To de bes en cuando bo por pone nan den bo smoothies of bo por traha diferente recetas cu nan, pero evita pa bo no come tur dia si bo ke tin un balans. Si, si. Pero dushi si, dushi. Si mes, pero ta hopi dushi. Mi tin un remarke, no pa spanta. Den temporada di Covid no por a sali caya. Dia tabatin chance pa bai laman, nos a bai pisca canti awa pa cuater ora sin pega nada. Un meneer ban di mi piscando pa mas cu ocho ora, dos bia mas tanto cu nos, ma puntre ta kuantu el a piska òf kuantu piská el a pega. E di wak den mi hèmber mas spanta tabata nèt dos piská chikí di un dùim. Mas spanta i desesperá kore bai kas papiando di e piská chikitunan. Sí, sí, sigur. Sí, ta algu ku bo tin mester tin hopi pasenshi. Sí. Anto algu ku bo sa, si nos wak befòrbel playa piskadó, ta masha hopi piská por bo tin e bai nana. Tanto ki tur sort di pisca fresh nan ta haci cos liye, anto nan tin tur e barconan, dus mi ta suponé tin cierto lugarnan caminda nos banja mas pisca cu otro, dus ta depende unda bo ta bai mi ta imagina mi, pero no give up, e ta un, e ta un ban bisa un proceso tambe di pasenshi, porta ta algo tambe cu bo por conecta cu naturalesa, como bo por pidi naturalesa pa provide anto riporta e ta provide mas so it's more than just sitting there no bo tin acht manera por bo a conecta cu e parti di naturalesa ei. Cua ta e un cua yerba ta bon pa bebe mainta? A bon yerba pa bebe mainta. E ta depende di hende pa hende of. Si si tin hopi hopi yerba masha hopi mes ami semper ta gusta semper focus riba e top Shennan ban bisa ku nos sa ku e ta duna nos hopi nutrishon. Si nos ta wak na Kòrsou beivoorbeeld, oregano ta algu ku nos por hasi meinta, bo por hasi ginger tambe ta hopi bon, parti ginger. Ami ta bisa semper puntra bo mes kiko eigelik abo mester. Si bo ta un hende ku bo mester balansá bo hormonan, anto ri bo ta hasi beivoorbeeld bo por hasi e oregano mes beivoorbeeld òf e noni bo por dal jùs. Si bo ta un hende ku beivoorbeeld tin preshon haltu, entonces nos por hasi mas e flor de jamaicasnan, tambe ta yuda ku e balans ei. Dus puntra bo mes kiko bo mester, anto purba konektá wak kiko tin na Kòrsou. Anto semper nos por yuda bo spesifik, mi ta gusta semper puntra e persona kiko nan tin, kinan ta gusta, no ta gusta, paso no ta tur kos ta pa tur hende. Tin un kos ku nos ta yama bio-individuality ku lokual ta bon pa bo no ta bon pa mi. Dus ta importante pa sa presis Kon bo ta reageer, kiko bo mester ke hasinan tur ei purba eksperimenta ku esei. Dus tin hopi diferente kos. Ami ta bisa e kos mas importante bebe te, anto bebe te ku ta natural. Pur purba evita e zakiesnan, e teezakiesnan dikon paske hopi bies aki ta prosesa, anto hopi hende no sa esaki pero e zakiesnan e manera ku nan ta seal it ta micro plastics. Dus ora nos hinke den awa kayente bo ta bes ta bebiendo plasti ku ta algu ku nos ke evita. Boso ta hopi peligroso pa nos kurpa. Awendianan ta bisa, estudiosnan ta bisa ku nos ta akumulá un kredit kart di plèstik pa luna, anto resientemente el a kambia pa un kredit kart size di microplestic per week, pa siman. Kosnan ku befòrbèld Plastic wrap den e fruta of e boter di limonad, e boter di awa, cosnan asina. Nos no por evite tur, e bon ta importante atrobe pa nos limpia e higra, make sure cu nos ta saca esakinan, bijvoorbeeld cilantro, pone den awa cayente ta yuda hopi cu esaki, diferente tipo di sea vegetables tambe cu iodine tambe por yuda esey ta un tiki mas, bam bisa, difícil pa splika, mi tin mas tempu mi por splika mas, pero tur esaki nan ta yuda tambe e kurpa saka heavy metals for e kurpa i kosa manera EDTA i kes tur eseinan. Pero e mas importante ta bebe bo te, bebe bo te meskos bivoorbeeld, mi ta bisa semper e analogy aki, bai gi purba laba bo tayo, ku tin yenve atriba dje ku awa friu e ta kita? No. Bo mester laba e ku awa kayente. Dus e awa kayente, e te ei ta e habon pa nos kurpa, pa e teshusnan, e material paden di nos kurpa pa e saka e shushinan. Dus importante pa nos bebe te. Tok e kalor aki, Nati, onestamente. E te mi no por, ta manera pone pone bo bira ku mas mas hyper di kol kalor, pero un kos ku mi a siña di temporada ku mi a bai Menmar ku ta Burma ku ta e pais ban di Thailand, nan ta hopi mas kalor ku Kòrsou, kuarenta, kuarenta i sinku celsius, hopi hopi hopi hopi kalor, pero nan ta bebe te den e kalor i boso nan ta bisa ku ora nan a soda a saka tur e kimiko nan tin ménos kalor. despues. Manera ora bo sali un sauna. Bo sali un sauna bo a hopi calor, bo a sota tur cosa. Ora bo a sali bo tin frio. Fres, bo ta fres. Bo a saca e cosanan dus why not, let's do more teas. Anto ta hopi importante pa nos haciele. Dus get to it, yes. Nos ta yegando na final, televidentenan. Ta men nos tin cu haci tur e preguntanan purba haci den un salvia. Un televidente ta puntra conta cune si e ta bon anto. Kiko ta bon pa mente so tin hopi hende grandi den sintonia anto pa kiko ta yuda kua yerba ta yuda mas tras te kere esei ta tur kos. Si bo. Salvia nos e nomber di salvia ta malva e ta un yerba ku mi a konekta kuné ora mi tabata un tempu na Italia hopi bon pa kurpa en general dus e ta yuda saka tóksiko e ta yuda tambe ku e parti di strès e ta un yerba tambe ku ta A mata hopi bia virus den kurpa ku tambe ta hopi bon, anto e ta un yerba tambe ku ta un tiki spiritual, dus nan ta yuda el hopi, nan ta usa el hopi den e parti spiritual. Dus esei ta e nòmber di malva, look it up, really bon, really good. Mi no sa si e ta krese na Kòrsou, si esei mi no a yega wak, mi no a yega bira. You never know. So awendia hablando di covid, hopi yerbanan, anto going back to the nature talk ku nos a hasi, ta tin sierto yerbanan, hasta mushrooms, ku a kuminsá krese na mundu special pa cura cierto cosnan cu nos a haya den covid despues di temporada di covid. Bo obviamente disclaimer mi ta bisando cu tin un cure for anything pero scientifically nan a wordo a wordo demostra cu tin diferente yerbanan cu a cuminsa crece despues di e evento cu nos ta tin anto ora nos wak back tambe hopi yerbanan cu nunca no a yega crece ta bin nobo anto si bo wak bo a tin e coneccion atrobe pa yuda e persona pa yuda e individual pa yuda nos na pais. Si e ta crece na Corsou, e ta pa nos. Si no, bo por usa e de vez en cuando. Sí. E otro tabata Pa ye mente. mente, sí. A mente ta hopi importante pa nos make sure cu nos no ta come demasiado vetnan satura. Vetnan satura ta cosnan cu a wordo procesa. Entonces, bijvoorbeeld nan ta coge un simiña, bijvoorbeeld chia seeds of sun- sunflower seeds, zonnebloem o cu nos mira hopi bia zonnebloem olie. Sí. Nan ta coge un zonnebloem zaad, anto nan ta hinca algo aden cu yama hexane pa separa E zet ta for di e simia, anto e koki ta hopi daño pa nos kurpa, anto nos mente. Anto ora nos ta wak research den aña mil novecientos setenta ku a ku hopi konsumo di e saturated fatsnan ke a kuminsá ta mesun temporada ku hopi problemanan mental a kuminsá subi tambe. Dus awendia nan tin hopi studios ku ta demostrá ku bivoorbeeld si nos wak Alzheimer's ta sinku por shento so ta hereditario. Nobenta i sinku por shento ta lifestyle. Dus ta hopi importante pa nos limpia nos kurpa, limpia e higra. Nos mester tambe kome ménos vètnan saturá, dus bo a bisa ménos kosnan hasá, manera pastèchi, johnny cake. Hopi biaha nan ta hasa nan den zetanan malu, pero tambe e otro un banda tambe ta importante. Dus nos a usa hopi mas vètnan malu i nos ta usando ménos di e vètnan bon. Pasobra tin e vètnan bon tambe ku ta hopi importante, meskos ku e zeta. E auto mester zeta pa e funshoná, nos mente tambe mester zeta. Nos serebre ta mas di sesenta por shento vèt, dus ta e órgano ku mas vèt den nos kurpa. Dus e mester e goeie vètnan, e omegasnan. Nos ta yama nan omega tres, omega seis, shete, nuebe. Nos bibia nos ta yama di piská, nos ta yama di nechi, di simianan natural. Dus ta hopi importante awakati tambe ku ta hopi importante. Dus kome mas di eseinan, tu ménos di e otro vètnan, ta hopi importante pa e serebre. Anto hasi ehersisio tambe make sure ku bo ta move anto tende kosnan positivo tambe ta hopi importante pero kuminsá kome mas di e kosnan mas efètnan mas natural anto ménos di efètnan ku no ta bon pa nos. Unda bo ta haña Olga? Sí bon bo por haña mi via mi wèpsait olgayòb punt kòm i nan tin e nos èp bo por èp nos na sinku binti dos sinkuenta i sinku seru seis tambe nos tin un shòp ku yama naturasou manera Curaçao na Curaçao. A wellness shop cu ta keda na Dominguito, Bani Leris, Oude Caracas Bijweg noventa i tres. Tambe ami ta ei of sino mi coleganan tambe ta ei nanan. Anto riba Facebook, Instagram tambe, YouTube, mobi biaha mi ta share diferente informacion einan tambe, dus ta leuk pa conecta. Anto ami ta gusta e coneccion personal ke personanan. Dus sa, si abo ke a tuma kontakto ku mi via whatsapp, via e social media's nan òf abo pasa serka nos na shòp tambe, anto di pa nos komprende mas tambe kiko ta bo problemanan, kiko ta bo challenges nan, kiko bo ke logra, ki ta bo metanan pa ku bo wellness, bo wellbeing, bo salú, pa nos por yuda bo logra yega esaki. Entonces bo tin mag invitá tur televidente pa ta den sintonia tur djaweps pa Esencia Holístico. Sí, sigur, sigur. Mi ta invitá bosan kada djaweps. Awe manera Nati a bisa, nos a bolbe karaba basta episodio tur djaweps pa siña un tiki mas over di e nos instrumentonan ancestral, kiko esaki nan ke men, kon pa nos konektá ku nos divino ser, nos naturalesa, pa tambe a yuda bo haña un balans emoshonal i mental ku lokual nos tur mester. Danki Olga. Danki Nati. Olga Job, nos a kombersá kuné en ekstenso. El a bai un tiki, bo sa ku nos por sigui te mitá di kuater ku Olga. Nos no ta kansa di tende loke Olga tin pa konta nos, asina interesante. Anto bo mes a tende tur djaweps aki den Trae Merdia, Esencia Holístiko. E ta hasi e healing ku zonido, e sound therapy. Esei ta algu ku sigur Bo no a mir'é niun kaminda bo ta mir'é aki na Tele Curaçao a traves di Olga Job. Danki Olga. Danki Nati. Exito. Danki. Ora ku nos ta bèk, de keuken is open. Ta laga bo sa ken ta den kushina aki ratu. Nos ta bèk un bes.